Jamani, jamani. Ah. Family. Uh, today I'm hosting Zego. Jamani. Ah, Chala in the building. And some komanaka. Jamani.
Adina zvakawana stereki. Jamani. Pane ngoma rimwe rwakandichaira pana pana Resa Matime. Mhm. Mm I, now I'm talking about the uh, medleys out ana tishow mamedley akagadzirwa pana tishow Mhm. pane imwe yauchayo kuti yesamatime
Tapinda musummer time. ya apa handisi kudokisa ridhimu apo maridhimu aripo ah, this rhythm is probably razor breaker ah, now handisi kuda kumbesa maridhimu imwe ndichaya tapinda musamatime Summertime, ya right. mani ndinombozotambira sei

he was wearing like jamaster or just kuti uri jamaster like so wanga uri muchiki ndari muchiki
ndakasaka nechidhuma futi ndakarara zvinganzi jaline sofa maparara ndikati yandipeire semoto wemarara mvana wamarara sofa aparara pandakachitiga ndakaita hudhotele

Dai pakashata mdara. Ah, thank you so much Mr. Night Shows Plus. Wacha. Ah, ndiri kunzwa machuni mamwe andakaona pamedley yakarohwa ipapo. Wacha. Ah, big up yourself Sly wemahitsi. Ah, photographer wedu. Aiwa tinokutendai nebasa ramakabata rakanakisisa. Ah, inzwa kamdara. Mm -hmm. Pane ngoma imwe so yokuti chigiyo giyo chichi ameno I don't know what. Makaifichara, makaifichara ngoma iyo. Takaifichara takonda.
Ingamurana nani?

one mazinhu zvekudhara ya orit mm. orit na speedo nani futi na six man six man six man six six man six man six man six mufanopa already six ukuyemba doba doba udoba doba dan chris uri pano mfano puma maqaka you know sometimes ndositresere ngamwe mafana vasingazivi kuti zimdanzo yebasa
pane vamwe vapfana vanenge vachitoti kuimba risi basa vanoti kutamba pamwe pacho wozopana pokuti ungazoti zvinofanira kuti mangwana tine life show wotouza munhu kuti shamwari mangwana uye pastudio tiite session apa tati apa tati pa five ani ya ndoda anhu awa makafitana pa pa pa pa song na bjb bjb ngobvana BJB ndakatombo ndakatombo ndakatombo collab naye kuti pandakarova singoma yekuti eh. baby akati never mind kutondiramba so, guys kutoti never mind ah ini zvakandirwadza so, guys oh BJB mm. wakambolinga pa Booster Sound Records yeah man 2022 like unaona January huu yeah i boss hayi apa ah, pani come from yeah but eish all right but unaona kuna hapo mafana unolinga ma studios one day yeah those people they don't understand and havazivi kuti kuimba ibasa vamwe vafana vanostress orit inoti chii ngoma yacho inoti ndazwa ndiri iyo ndochoti ngandigumiyo mm. kuguma here kuri kutobetwa chigiyo ah. ndiri iyo ndochoti ngandigumiyo kuguma here kuri kutobetwa chigiyo musitimbo taraukirai taraukirai taraukirai toda kumbochakacha
ngoma inda yanisika izi yakarohwa papi yakarohwa pana cho imi muna ere ngoma iyo mundisindira hayi batai splaso maitse
splasi tanzi tikubatei ipapo tanzi tikubatei nemukomana wo toda ngoma iyi yemani

Pane imwe ngoma yandangosiya so Mm. ndadombotaura mafans kuti ndakarova ngoma imwe yandakarova ingapisa Mm. vairware mama vangu Oho. ndakairwa kwafirework Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ndakaichai kwafirework Wesh. Tine mfana dzifayoko Eh, eh. wanzi pa HT HBK. hbk ehe Yes.
ndakaichai kwafirework ngoma Voice iyo. pafayoko ndorangarira pane mfana wangu aenda kurekodha ikoko. Ema, Uh, ganja. ganja ehe Ganja mise. ngoma yayo iri Wairi kungoti ari kuexpire, mafans. wairi kuda pa- pane ma three tracks dzandinadzo. Yeah, man. I think masongs a- a- a- aganja iwawo aripo paYouTube channel pa Booster Yeah, man. Shine. Ah, Firewalk ndanga ndamukanganwa. Oh, oh, Yeah, HBK. iyo- yeah, iyi ndipo pandakarekodha ipapo inoti ngoma kudii yayo. ngoma yacho?
Mm, inoti jimi mukuda kuraya amai muri kuda kuraya amai vangu Nyarara kuchema mwana, imi mukuda kuraya amai vangu. Nyarara kuchema mwanangu, nyarara kuchema mwana mm, vangu, mm. imi mukuda kuraya amai vangu. Nyarara kuchema mwana vangu, kunyange vakoma patinoshanda, mama vanotoda kuzita mm. zvakawanda zvinovanetsa, tingavaona zvinoita beta. Kuchipatara vanoenda netsoka, havasina kana mari yemota. vanoenda ikoko vachidzoka ngatipaonesese pako ndapota baba vangu achirwara ndipona vashere gomeni zvichirwara mama vangu baba ah. saka ah, ah, iyo pane tine mafanzi kati mafanzi havaizivi ngoma iyo zvekuti zvototi vazhinji vasikaizivi ngoma iyo but ndangaichari pafirewalk pafirewalk yamani firewalker firewalker I think uh, you are watching this video toda ngoma iri ash alright
mama akashaika kudhara ndosaka mangoma andimoona kumashure paine album iya mama wangu pakashaika mashure mashure kuno pane yandaimba iya

hana yangu yakatotepa inokukora inokukora ndokuda musodzi hoyo ah, thank you zimbabwe Uh, today I'm hosting Zego Chaline. Yeah, ah, zvamanje manje mahora timu rangu I think zvimwe zvaona kulife yeah, subscribe payoutube channel follow us to see more videos pane zvakare zvichaitika according zego challenge to the maximum level oyo yeah, yeah, yeah, yeah. une zvaunoda here kusiyira mafanzi zvekupedzisira aya mafanzi wada kuasira kuti simbisei and ndomutenda nekundisimbisa nditika mwari ave nemwe amuwedzere makore yeah, plus takupinda rimwe gore ndinatsozive kuti ona album iri apa album ripo ronzi chii zita tizise album rinoti cholocho album rinoti cholocho ah zego in the building rine 27 hoyo hoyo matrix matrix album richiti cholocho jalen akazegu
orit family hanzi hanzi ndine album rina 27 albums kutoona kuti munhu waanelong time asikaita kutisa album saka ti album rakata 27 ndiyo ndiye natokika bosi atoki ainge kuma 30 something inini manje ndingasitoki manje ndati kakubaya no ndabaiwa kuti tiki kuda thank you so much family i just follow us subscribe our youtube channel boost channel to see more updates woyo